Hello, hi. Dawtmi unau, nulepa hna, atutan zong kan rak lang ṭhan. Hi atutan ahhin zei kong dah kan i ruah hna lai, zei kong dah kan i hrawm hna lai ti si ahcun theih kan duh lo ngai nain theih lo awk a ṭha lomi cang hlah seh ti kan duh tuk nain kan duh lo bantuk tein thil a cangmi kong ah hin tutan ah i thah i nawnnak kong ah thil a cangmi kong hi hmunkhat te ah tutan ah hin bia i ruah ding le Laimi kan thinlung chungah um seh ti ka duhmi cun hlei tein zeitindah hi thil kan tong kan tonmi kong ah hin zeitindah kan khuaruah ning a si lai ti bantuk te hna pung kong kha tutan ah hin vun i hrawm ding hin ka duhmi a si. Hi cucu zeidah si kan ti si ahcun kan hnulei thih lonak critical silo fawinak kan chim cun i thah nawnnak kan tonmi kong hna pehtlai in zeidah a si ti si ahcun social media tampi bia alnak a chuak Hi zacung lian cu midai te si, miṭha te si, a palh lo ti bantuk sangling cu cuti khati cun a si. Mi felfai a si. Hakha CDF ca a ṭhawngmi a si. Zei ti bantuk chim duhmi cu an palh lonak le an hmaannak kong kha heh tiah kan chim ve ṭiṭi hna. Social media heh tiah a kong a thei zong le thei lo zong le heh tiah kan au kan khuang i kan chim cio hna. I chim duhmi cu social media ahhin biatak tein nihin ni caan tiang ahhin an konglam kan chim hna, kan kherhlai hna, an thiamnak an palhnak kong kan kherhlai hna tikah hin zeidah kan thinlung put ah um seh ti ka duh timi kha atutan ahhin vun langhter ka duhmi a um. cucu zeidah si kan ti siahcun mi tampi cu social media hin biaceihtu tampi kan ṭuan. biaceihtu anih cu khiti khiti a si caah mah ti cun tuah ding a si ko. anih cu mah ti cun a rak si caah a si ding si ko te bantuk kha hi tesaih cun kan chim lai lo. Khi bantuk kha tampi kanmah nih kan tungtat i kan hmuh kan theih taktak lomi kha heh tiah ka ti khan online ah mipi sinah kan langhtermi thil tampi a um i kei tutan ah hin zeidah langhter ka duh ti si ahcun ahodah a palh ahodah a hmaan ahodah uh, cuti cun tuah ding si ahodah cuti cun tuah lo ding si ti bantuk pawl kha uh, chim na langhter uh, ka duhmi kha a si lem lo i zeidah langhter ka duh ti si ahcun Nihin Laimi kan thinlung put ahhin zei bantuk khurkhuaruahnak dah a um awk a si timi le cun hlanlio kan pi kan pu hna nih hin hleitein mithah lainawnnak kong hi zeitindah an rak hmuhning a si timi hi tutan ahhin hoi langhter ka duhmi a si. Hi Sangling le Zicunglian kong ha pehtlai zong in hin atutan ahhin tlawmpal te vun telh chih ka duh e cucu a dongh tiang te rak ngai ve law na ca zongah ṭhathnemnak tampi a ngei ve lai ti kha zumhnak ka nei i mithah lainawn kongah hin kan pupa hna nih lai nunphung ah ṭha tein kan rak ngeihmi nunphung a um i cucu nunphung balte cu Khrihfa chan a rak si hlan in an rak ngeihmi nunphung a si caah Khrihfa sinak he ai kalhmi zong tampi a um ko lai nain an khuakhuaruah ning le mithah lainawnnak kong ah an hmuh ning pawl kha cu nihin Khrihfa kan chan tiangah hin a si awk a si ko timi thil tampi i cawn awk zong kha a um. Cucu zeidah a si kan ti si ahcun Ca kan hun relmi chungin Laimi nuncan khuasak phung timi cauk chungah hin a ṭialtu hi Ramhung Pu Ramhung a si i hi chungah hin hlanlio kan pupa hna nih mithah lainawnnak kongah pehtlai in bia an rak khiahmi, bia an rak ceihmi ahohmanh zei kan ti lai a thiam a palh ti um lo mithat lainawng paoh cu an si ding anmah le an tuahsernak ning tein an zun dingmi theipar pawl hna kha hika hin a hun ṭialmi a um. Cucu zeidah si kan ti siahcun mipa pakhat nih mi pakhat kha a thah ahcun a phun khat hna nih a thimi pa kha phu hlam awkah zei kan ti lai va thah ve awkah lainawng pa kha thah zuam ve bak kha a si ti si. hi a tawinak kan chim a si ahcun mi a thatmi pa nih khan mi a thatmi pa kha a thattu chungkhar khar nih a thattu pa kha zeitindah kan thah khawh ve lai tiah hlan lio ah cun an rak i zuam ti si hi cucu mi a thatmi pa thengmang an tlaih i an thah khawh lo zongah khan zeidah an tuah rih kan ti a si ahcun Mi a thattu pa innchungkhar khar a sahlawh rualchan cing la, asilole a phunkhat tiangin khan pakhat tal an thah khawh ve hna hlan lo cu khi ti khan phu hlam kha an rak i zuam tawnmi nunphung kan rak ngeihmi kha a si. I cucu an phu an hlam khawh hlan lo cu zeitindan um kan ti a si ahcun an i ral, an i hua, i ral i huat sawhsawh lawng hnut khi si loin ti le mei bantukin uico le meheh bantukin zeitik chan hmanh ah khakha a fawinak kan chim si cun khat le khat kha i doh le i ral peng kha a si i pakhat le pakhat an i thah an i nawn khawh ve hlan lo kha ka ti khan phu i hlam kha an rak i timhmi a si cucu an phung an nunphung cu nihin kan chan ah hin zei kan ti lai i cawn awk a si tiah ka ti duhmi a si lo hlan phung Khrihfa an si hlan phung la lam kha a si i cucu an rak ngaihmi phung kha atu hin ka vun langhter bia kha si i a tanglei hin a ṭha tukmi an ngaihmi khuaruahnak cu zeidah um kan ti siah cun a thattu pa hi A thattu pa hi khuadangmi a si ahcun a thattu le mi a thattu le an thahmi pa an khua tiang kha an rak i ral ti si. Hi cu tikah khuakhat le khuakhat i ralnak tiang kha a rak chuahtertu mithahnak a si caah mi a thatmi pa caah hin remnak tuah kha phung an rak ngeihmi a um. Cucu remnak tuah timi phung an rak ngeihmi cu reconciliation an ti i Cucu zeitindah phunglaphai an ngei an ti a si ahcun an thahmi hna sinah khan siapi pakhat, cun vokthau sumh nga, cun cawngnak puan zun khat, cun pumṭek ṭhi fang khat timi, cun zu hlanlio cu zupi timi zu rengpi pu khat, Khakha rak i put te cu ti cun rak i rem, remnak rak ser a si ti kha si. I hi zawn ten a ṭha tukmi a si. I remnak ser kan ti tikah hin a sia, a vok, a cawngnak puan, cu theng khamang kha ti si lo in remnak timi an rak tuahmi, an rak sermi a ṭha tukmi a si. Cucu remnak an ser cang hnu ahcun a cheukhat khua ahcun a thimi hna i zei kan ti lai an phun thawh man le zei kan ti lai an mipi pa an sinak bawi phun an si ahcun bawi phun an sinak man let hnih tiang in khan liam chih an rak si ti si hi mi cheukhat khua hna khan cun hi chim duh mi cu remnak ca hen thil an ngeih lo ahcun zei tiang dah an rak tuah ti si ahcun sal tiang in khan rak tlaih sal tiang khan an sal tiang khan an rak i cang ti si i zeiruang ah dah atu hin ka point taktak ka chim duhmi taktak cu zeidah si ti si ahcun zeiruang dah cu bantuk i thahnak le i nawnnak thil a chuah tikah cu bantuk hna cu an rak tuah kan ti si ahcun mithah lai nawn timi hi an rak nautat tukmi an rak huat tukmi a si. Hi tuan deuh zong kan chim cang hlan lio kan pupa nunphung ah Laimi nunphung ah an hrial bakmi hna an fih bakmi hna an huat bakmi thil pawl cu zeidah si ti si ahcun mithah lainawn le macun fear macun hnam ngei rung ngei pawl hi an rak fih bakmi hna an rak huat bakmi hna, an rak hrial bakmi kha a si. Cun zeidah si rih kan ti siah cun, zeidah an hrial rih hna kan ti siah cun, hma rung a ngeimi, phundang kan chim cun thinghmui hma, thinghmui hma timi zawtnak a ngeimi kha an rak hrial taktakmi hna kha a si. I chim duhmi cu, mithah lainawn kan timi hi kan pupa hna nih an huat tukmi, an nautat tukmi a si. I ral le ral a simi i thah khuadang khuadang ral a simi ithah kha cu zei kan ti lai an huatmi kha a si lem lo tawinak kan chim si ahcun ral le ral an si caah ithah phung an ruah ko nain ral a si lomi khukhat le khukhat te bantuk te hna phunkhat le phunkhat te bantuk phun ral a si lomi pakhat le pakhat ithah timi kha zeitluk tiang dah an rak huat hna kan ti a si ahcun i ṭhit ding le i vaat ding tiang hmanh ah khin an rak ruah lomi an si. I an chungkhar khar ah hin zeitluk in mirum mingei an si zong ah zeitluk in mirum fa an si zong zeitluk in mingei fa an si zong ah khan i ṭhit i vaat lo bak ding a hrial bak in hrial ding an si ti kha kan pupa hna nih an rak ngeihmi nunphung a si. Hi zeiruang ah dah cu bantuk nunphung cu, cu bantuk phung le phai cu an ngeih ti si ahcun mithet lainawng mi cu an te chin fapar chan tiang mithet chung mithet innchungkhar khar, mithet cikor an si caah a hnu tiang ah mi a thatmi innchungkhar khar cu mi an that ṭhan ti tiang khi zumhnak, ruahnak an va ngeihmi khi a si. Hi a zeikhom a si zongah mithat timi cu mithat ti kha kan pupa hna nih zeitluk in a din a felnak kongah mithat a simi cu zeitluk in miding a si zong miṭha a si zongah mifel a si zongah cun zeitluk in mirum fa a si zongah milian fa a si zongah a phungning bantuk tein khati khan mi a thatmi cu amah kha thah ve bak ding ti tiang phung an rak ngaih i amah thengmang a thattu thah khawh lo zongah an chungkhar khar tiang kha i thah nawnnak tiang kha phuhlamnak ding tiang kha an rak ngeihmi a si i hika zawn ah hin atutan ah zeidah a bik in chim ka duh ti si ahcun mithah lai nawn kan timi hi kan pupa hna phung ah hin a sawhsawh a si lo an fihmi an huatmi thil pakhat a si i atu tan nih kan tonmi i thah i nawnnak kong ah hin kan pupa hna phung le lam ning in cuti cun an tuah ding a si ti kha ka chim duhmi a si lem lo. Asinain kan thinlung put chungah um seh, cang seh ti ka duhmi cu zeidah si kan ti seh cun atu ah hin hoi ti ko ahcun sangling kong zong kha a chiatnak tampi a palhnak kong kha cuti cun ne Hakha CDF chung zong a um lo i Cuticun amah a duh in a um i a zei a ticun sipuai hi a tuah i amah pumpak ca zei te bantuk a palhnak kong kha tampi kha hngehtiah social media a chim a si i zacung lian i a ṭhatnak kong kha zacung lian cu mi dai te si mi fel te si mi ṭhawng zei kan ti lai pastor fa zong a si a thinhunnak um ruang a si a ti bantuk kha tampi zacung lian a ṭhatnak kong zong kha chimpiak a si. Hi khatlei kam in khatlei chung khuakhar in Zucung Lian cu cu bantuk minung cu a si i mah ti cun a si caah Sang Ling cu cuti cun an thahnak a si. Sang Ling cu mi ṭha te siam i fel a si a zei a ti kha Sang Ling lei ṭhatnak kong kha hme tiah khat ne khan rak chimpiak kha a si ve i hi social media hi tampi an palhnak le an thiamnak an dinnak le an felnak kong kha hnih tiah khat le khat kha cuaithlai piak kha a si. I a thei lomi hna hawi hna nih cun zophei kha senthang nih an kan thah ah senthang kha zophei nih an kan thah ah te bantuk te hna khat le khat te hna i buaibainak khat le khat kara i hmuh thiam lonak thil te hna kha tampi a chuak i hika ah hin zeidah langhter ka duh ti si ahcun kan pupa hna nih an nunphung ah an ngeihmi i cawn awk ah a tlak tuk tiah ka ruahmi cu zeidah si kan ti si ahcun sangling a palhnak le zacung lian a palhnak an dinnak le an felnak kong kha langhter ka duhmi si lo in mithat kan timi hi zeikhom a si zong ah Zacung Lian hi zeitluk in miding, mifel a si, miṭha a si zongah kan pupa hna phungthluk an ngeihmi ningin cun, nunphung an ngeihmi ningin cun mithattu cu mithattu a si. Zeitluk in miṭha, miding, fel a si zongah mithat a si cang caah cucu mithat chung khuakhar cu a hrial bak in an hrial hna i, i ṭhit ding le i vaat ding zongah khan an hrial bakmi hna a si. Cucu nunphung cu ai dawh ngaingaimi nunphung a si tiah keimah pumpak zong nih ka hmuh i remnak an serning khat le khat remnak an serning te hna zong kha ai dawh tukmi a si ṭhiamṭhiam i atu sangling le zucung lian karlak zong ah hin chungkhur khar kamh nih i remnak kha cu an sermi i remthiamnak kha tampi kan theih lomi an i remthiamnak kha tampi a um cang lai nain social media ah online ah tampi cuti cun zacung lian cu an tuah ding si an tuah lo ding a si ti bantuk kha thil tampi kan ruahmi a um i asinain cucu paul kong cu kei nih chim ka duhmi si loin laimi kan thinlung put ah um seh ti ka duhmi cu mi a thattu cu zeitluk in a din a fel a si zongah miṭha a si zongah zei kan ti lai zeitluk in thiam a comi a si zongah khan mi a thattu a si caah mi a thattu lei i a thiamnak a dinnak a felnak a ṭhatnak pawl kong kha cucu ti cun a si ruangah a thahnak a si ti bantuk reason ruang pakhatkhat tu in a thahnak a si tiah kan ti a si ahcun hmailei Laimi kan te chin fapar chan ah ruah ding thil tampi a um tiah ka ruat. Cucu zeidah si kan ti si ahcun nihin zong ah kan ralkap hna chung lila in hmailei an kong chim khawh a si lo. Zei ruangah kan ti si ahcun chim duhmi taktak cu kha bantuk mi thah lainawnnak kan timi hi cucu ruangah a thah tiah a ruang kha fawi tein kan chiah i Cu ruang cun pei a si cu a mawh lo ti bantuk kan ti khan cun mitha hi mawh lo lengmang in a dong lai mitha hi Laimi nih zei rel lo a fawi te. Hi kan pupa hna an nunphung ahcun mitha timi cu an nautat tukmi an techin fapar chan tiang hrialmi minung ah khan an rak chiahmi hna a si i nihin kan chan ahhin kha tiang tiang kha ka chim duhmi kha a si lo nain ka chim duhmi cu Zeitluk in miding mifel miṭha an si zongah mi a thattu cu mi a thattu an si cang caah an ṭhatnak le an thiamconak kha cu ruang cun pei a thah cu timi kong kha tampi chim awk a si lo ti kha kai ka lungput a si. Zei ruangah kan ti si ahcun cu bantuk kan chim lengmang a si ahcun hmailei kan te kan fa hna hmailei Laimi kan te Chin fapar hna nih khan mithah lai nawn timi hi a fawi tuk in cu ruang cun pei a si ka thah ve ko cu tu bantuk phun i cawn ding phun in khan kan chim lai ti hi phan awk thil tampi a um. Cucaah cun kan thinlung put ah hin mi thah lai nawnnak hi zei kan ti lai a ṭhatnak lei kam lei in chim si loin mi a thattu cu a thattu bak a si ko. A palhmi cu mi a thahnak kha a palhmi a si caah cucu mi thahnak kan timi cu a ruang kha cu ruang cun kha ruang cun ti kha tampi chim lo ah a ṭha. Zeiruangah Laimi hmailei kan te Chin fapar hna kan nun ah hin mithah lai nawn timi hi a sawhsawh thil men thil pipa ah kan ruah lo kan ruat lo sual lai ti hi atu tan ah hin chim langhter ka duhmi a si. Nihin ah hin pumpak in lungthin kokhat le kokhat kar ah seh innchungkhur khar le chungkhur khar kar ah seh pengkhat le khat le khat kar ah a thattu le thahmi hna karlak ah Zei kan ti lai? Bia i alnak le i dohnak le thil tampi kha a um kho men. I cuti cun si deuh seh, cuti khati khan si deuh seh ti kha thil tampi a um kho men. Asina balten khakha pawl kong kha zapi nih uh, kan care ding a si lem lo ti khi ka ruat. Zei ruang kan ti siah cun, Zapi nih kan thinlung chungah um deuh dingmi cu mi a thattu cu mi a thah caah misual a si i mithah kan timi hi zei bantukin miṭha, miding, mifel, thiam a co ko buin mi a thah a si zongah mithah kan timi hi Laimi kan nunphung hrimhrim ahhin techin fapar hna chan tiangah hrialmi minung an rak si i mithah hi awlsam tuk in kan ruah sual nakhnga lo ding caah tiin hin kan thinlung chungah um seh ti kha atutan ah a bik in ka vun chim duhmi ka langhter duhmi a si hmailei caan tu ah hi bantuk khat le khat i thahnak le i nawnnak um ti nakhnga lo ding ca tu kha khat le khat tukforhtu si loin remnak sertu dingah i zuam cio hna usih ti kha donghnak bik ah langhter ka duhmi a si khavia kha selo hnu video tuah mi tong ṭhan tun lam bai